تہاݙا دوست تہاݙا ہوسٹ مظنفر عباس حاضر ہے اڄ میں تہاݙے واسطے گھن آیاں نیلیاں سلھاں پچھوں اڄ میں تریویویں دری جیڑھی ہے تہاݙے نال سانجھی کریساں رخسانہ کاٹھیا ملتان وچ اکتیں دا مہینہ ہا او عرفان حیدر ایڈووکیٹ دے سݙے دا تانگھی ہا جیڑھا عطا محمد فہیم طرفوں ایف آئی آر درج نہ کرݨ تے سیشن کورٹ وچ پٹیشن دائر کرݨ دے آہر وچ ہا۔ ایں کم وچ تھولی رہاند تھی ڳئی ہئی جو عرفان حیدر اپݨے کہیں اپݨیتی رجھیویں پاروں کجھ ݙینہاں کیتے اپݨے علاقے علی پور لڳا ڳیا ہا۔ ایندے نال نال مظفر بخاری جیڑھا عرفان حیدر ایڈووکیٹ نال نت دی سدھرائی وچ ہا، دے ہک سنگتی میرن شاہ دی پریتاݨی رخسانہ کاٹھیا برین ٹیمور دے کینسر وچوں ملتان دے ہک ہسپتال اندر وینٹی لیٹر تے چھیکڑی ساہ پئی گھندی ہئی۔ مظفر بخاری انہاں ݙینہاں وچ میرن شاہ دے کٹھے رہ ویندا ہا۔ مظفر بخاری کہیں ݙینہاں پچھوں ولیا تاں اوں انسانی پریت دی ہک اڄوکی کہاݨی سݨ وائی۔ رخسانہ کاٹھیا تے میرݨ شاہ دا سانگا ݙو ہزار ݙو توں پیا آندا ہا۔ اوں ویلے میرݨ شاہ ویہہ سال دی عمراں وچ کالج پڑھدا ہا تے رخسانہ کاٹھیا پنج ٻالیں، ترے دھیاں تے ݙو پتراں نال ہک تریہہ ٻتری سال دی بیوہ تریمت ہئی۔ اپݨے پئے رشید کاٹھیا دی موت پچھوں اوں میرݨ شاہ دے محلے ریسال شاہ وچ کرائے دا مکان آن گھدا تے اتھائیں ݙوہائیں دا سانگا جوڑیا۔ اوں ویلے رخسانہ دا نکا پتر ہک سال دا تے وݙی دھی نو ݙاہ سال دی ہئی۔ ٻہوں جلد میرݨ شاہ ایں گھر دی کلھم ذمہ داری چا گھدی۔ ݙو وݙیاں ٻالڑیاں تے ہک ٻال دے سکولاں دی فیس، راشن، پاݨی، کپڑے لتے نرہاݨ توں گھن کے رات دی مانی تئیں سارے کم سولے تھی ڳئے۔ رخسانہ کاٹھیا ہک سیاݨی تے ترسلا والی تریمت ہئی۔ او اپݨی گھر داری تے پنج ٻالیں دی سنبھال وچوں وی میرݨ شاہ دی پریت تے تانگھ نال ڳڈھیج ڳئی۔ اے کہیں بے وسی ہنڈاوݨ یا سمجھوتہ کرݨ توں اڳونہاں ہک اݨ چتیا سٻدھ جڑ ڳیا ہا۔ ایں قدیمی شہر دے ہزاراں کوچیاں تے لکھاں گھریں وچ لوک پئے رہندے ہن۔ انہاں گھراں دے ٻال، تریمتی، جوان تے ٻڈھڑے اپݨے اپݨے نیڑ وچوں جاڳدے تے سمدے ہن۔ او اپݨی اپݨی رساند وچوں نت حیاتی دی راند پئے کھیݙدے ہن۔ او روز اپݨے اپݨے ٻوہے توں نکلدے، شہر دے وݙے دروازیاں توں لنگھدے شام گھاٹی تھیوݨ توں پہلے پہلے گھر ٻل آویند ہا۔ انہاں سارے گھریں وچ رات دے ݙیوے، قصے تے وپرے ٹریند ہا۔ انہاں سارے گھریں وچ دھمی دیاں اکھیں، ڳالھیں تے پریتاں جاڳیند ہا۔ ایں شہر دے ہک محلے ریسال شاہ دے ہک نکڑے جھیں گھر وچ ہک تریمت اپݨے پنج ٻالیں نال پئی رہندی ہئی۔ انہاں پنج ٻالیں وچوں نکڑے ترائے میرݨ شاہ کوں ہی اپݨا پیو ڄاݨݨ تے اوندے گھر آندیاں ہی شور مچا ݙیون ہا۔ میرݨ شاہ گھروں نکلے ہا تاں ٻال پچھوں درک پوون ہا تے جے تئیں او انہاں کوں کوئی شئے شنگل نہ گھن ݙیوے ہا پچھا نہ ہٹن ہا۔ ایں کرھے تے جیرھا اپݨے پڑیجے کجھاں نال رل کے ہک وݙے جہان وچ پیا بھوندا ہے، ہک نکیاں سلھاں تے سوہݨیاں ڳلیاں والے شہر ملتان وچ رخسانہ کاٹھیا تے میرݨ شاہ دا وی ہک گھر ہا۔ ایہ گھر پوری دنیا دے گھریں نال بھاوندا ہا تے راتیں ایندے ویڑھے تے چھت توں تارے اپݨی جاہ وٹیندے ہوئے نظردے ہن۔ ایں گھر وچ وی پوری دھمی تھیندی تے پوری رات لاندی ہئی۔ ایں گھر دے ویڑھے وچ چمبے دی ول نال سیالے تے ہنالے دیاں ڳالھیں ہن۔ ایں گھر وی بارش تھیندی ہئی تے وت ٻوہاری نال پاݨی ٻاہر کڈھݨا پوندا ہا۔ ایں گھر دے لوک وی ویڑھے تے برانڈے وچ سمدے ہن تے وت ٹھڈوں پووݨ تے اندر کوٹھڑی وچ ونڄ وڑدے ہن۔ ایں گھر وچ ہک ٻالیں تے انہاں دی ماء کوٹھڑی ماء دی کوٹھڑی ہئی تے ݙوجھی رخسانہ کاٹھیا تے میرݨ شاہ دی۔ ایں دنیا دیاں لکھاں کروڑاں جاہیں تے ویلیاں وچوں شہر وچ ملتان شہر وچ رخسانہ کاٹھیا تے میرݨ شاہ دے جھڳے کوں اݙیجھے پنج سال تھئے ہن جو رخسانہ کاٹھیا کوں برین ٹیومر تھی ڳیا جیندے بارے جلدی ہی کینسر دی ݙس پئے ڳئی۔ ایہ کہیں وی زمانے دی کتاب وچ ہک اݨ چتی پڑھت ہئی جیندے وچ ہک عام ڄݨا ݙوجھے عام ڄݨے دے ݙکھاں دے شہر تئیں پڄدا ہا۔ ایں پڑھت وچ ٻہوں سارے پنے کورے تھی ویندے ہن تے پچھلی لکھاندر اڳلی لکھت نال رلاوݨ اوکھا تھی ویندا ہا۔ پر ول وی میرݨ شاہ شئیں کوں ڳنڈھݨ تے تروپݨ ٹر پیا۔ ایں گھر دے ویڑھے وچ ٻال نت وݙے تے سیاݨے تھیندے تے نویں یونیفارم تے کتاباں نال اڳلیاں جماعتاں چڑھدے رہ ڳئے۔ گھر وچ دھمی نال چاہ پاݨی تے نماشاں نال روٹی مانی دی سوگندھ ٹردی رہ ڳئی۔ رخسانہ کاٹھیا دے رت موجب لون، ریشم تے ساٹن دے جوڑے آندے رہ ڳئے۔ او ݙو ہزار اٹھ وچ پہلی واری لاہور دے ہک کینسر ریسرچ سنٹر وچ داخل تھئی۔ اوندا ٹیومر دا آپریشن تھیا تے او ویہہ ݙینھ ہسپتال وچ ٹکی رہ ڳئی۔ ایں ساری مدھ وچ میرݨ شاہ ایویں رجھیا رہ گیا جیویں پاݨی اپݨی مچھی یا ہوا اپݨے پکھی دی سونہہ وچ ہووے۔ ݙو ہزار چوداں وچ رخسانہ کاٹھیا دا لاہور وچ ݙوجھا آپریشن تھیا تے ہک نامواری نیورو سرجن اوندی برین سرجری کیتی۔ تے شنٹ پاتے۔ ایں جہان وچ بس ہک بندے کوں اوندے بچݨ دی امید ہئی او میرݨ شاہ ہا۔ میرݨ شاہ کول پیو دے ترکے وچوں تھوڑی ٻہوں بھوئیں ہئی، ہک چنڳی گاݙی ہئی جیڑھی پہلے آپریشن دے ݙینہاں وچ وک ڳئی تے او موٹر سائیکل تے آڳیا۔ ݙوجھے آپریشن کیتے اوں اپݨی ہک کلھا بھوئیں ویچی تے معاملے کوں ہتھڑیکے رکھیا۔ ݙوجھے آپریشن پچھوں رخسانہ کاٹھیا ویل چیئر تے آ ڳئی۔ او موسم موجب ویل چیئر تے برانڈے یا ویڑھے وچ ٻیٹھی رہ ویندی تے خود میرݨ شاہ کوں فون نہ کر سڳدی ہئی۔ او ٻالیں کوں سݙیندی جو میرݨ شاہ دا موبائل فون نمبر ملا ݙیون۔ اوندے فون کرݨ توں پہلے ہی میرݨ شاہ اوندے کیتے سڄا جوس تے دوا دواواں گھن کے پج ونجے ہا۔ او کہیں ڈکھ یا رو رومانک وچوں رخسانہ کاٹھیا دے گھر نہ آندا ہا۔ اے اوندا اپنا گھر ہا۔ جیندے وچ اوندے اپنے بال راہندے ہن۔ کہیں رکھ رکھاوٹ توں اگونہاں اے اوندا اپنا کم ہا جیڑھا او آپ کریندا ہا۔ جیویں بارش کوں پتہ ہوندے جو اوں وسنڑے یا ہوا کوں خبر ہوندی ہے۔ جو اوں گھرنڑے ایویں اوکوں وی کل ہئی جو اوں رخسانہ کاٹھیا کیتے ٹرنڑے۔ او جانڑدا ہا جو میں میرن شاہ تے اے رخسانہ کاٹھیا ہے۔ اے ساڈے پنج بال ہن جیہڑے سیانڑے تھی آئے ہن۔ اے رخسانہ دی دوا تے جوس ہے۔ ایں توں اڳوں کیا ہے اے سوچݨ وادھو کم ہا۔ ݙو ہزار سولہ وچ رخسانہ کاٹھیا دا تریجھا آپریشن کراچی دے ہک کینسر سینٹر وچ تھیا تے اوندے برین دی ریڈیکل سرجری کیتی ڳئی۔ اوندا کیس ڈاکٹراں کیتے اچھمبے دا کارݨ ہا۔ او ݙاہ سالاں توں برین کینسر نال پئی لڑدی ہئی۔ میرن شاہ ݙینہہ کہیں دی سنگت وچ ہک ݙو گھنٹیاں توں ڈھیر نہ ٻہندا ہا تے ݙسیاں ٻاجھوں اٹھی کے لڳا ویندا ہا۔ ایں ڳالھ کوں اوندے سنگتی ٻجھدے ہن پر چپ کر ویندے ہن۔ او اصل ڳالھ نہ سمجھ سڳدے تے ایکوں میرن شاہ دی چروکی ہلاند رہدے ہن۔ انہاں وچوں کوئی وی نہ جانڑدا ہا جو اے ویل چیئر تے میرن شاہ کوں تانگھ دی رخسانہ کاٹھیا دے دوا کھاونڑ تے انار دا جوس پیونڑ دا ویلا تھی گئے۔ رخسانہ دیاں ڈو دھیاں پرنیج کے گھر بار والیاں تھی گیاں ہن۔ وڈا پتر رزق کماونڑ کویت لگا گیا ہا نکڑی دھی تے نکڑا پتر اوندے کٹھے رہندے تے اوندی ویل چیئر سانگے دھپ اتے چھاں دا آہر کریندے ہن۔ ول نکڑا پتر وی نوکری کرݨ پئے ڳیا تے نکڑی دھی ماء دے آکھݨ موجب اوندی ویل چیئر گھروں ٻاہر نیم تلے پڄا ݙیندی ہئی۔ سب نجند نچنت رہ ویندے ہن جو میرݨ شاہ ویلھے سر دوا دارو تے کھاوݨ پیوݨ دا آہر کر گھنسی تے اوندی ویل چیئر ولدی اندر پڄا ݙیسی۔ رخسانہ دھیاں دے گھر نہ ٹکدی ہئی جو اتھاں میرݨ شاہ دا آ ونڄ اوکھا ہا۔ ایں پاروں اوندیاں دھیاں واروں واری اوندے کٹھے آن ٹکدیاں ہن پر انہاں کوں وی ایہو آہدی ہئی جو اوندی ویل چیئر ٻوہیوں ٻاہر نیم تلے پڄا ݙیو جو میرن شاہ آوݨ والا ہے۔ دھپ ہووے ہا یا چھاں، بارش ہوویا یا اندھاری، میرن شاہ پڄدا ہا۔ ستمبر ݙو ہزار ستارہاں دے ݙوجھے ہفتے میرن شاہ رخسانہ کاٹھیا کوں پہلے ہک سرکاری ہسپتال دے آئی سی یو دا وارڈ تے وت ڈاکٹراں دے انکار تے ہک مشہور پرائیویٹ ہسپتال اچ داخل کرایا۔ رخسانہ کاٹھیا دا وݙا پتر کویت توں ول آیا ہا۔ دھیاں کچھاں تھی ڳیاں ہن پر میرݨ شاہ ایں تریمت دے علاج پاروں کہیں کوں وی نہ سوچݨ ݙیندا ہا۔ اڄ رخسانہ دے سکھی ٻال ہسپتال دا بارہ چاوݨ جوڳے ہن پر میرݨ شاہ انہاں کوں ہتھ دے اشارے نال ہٹکے ہا۔ تے انہاں کوں اڳوں ٻولݨ دی ہمت نہ تھیوے ہا۔ انہاں ݙینہاں وچ میرݨ شاہ ہسپتال دا تھی کے رہ ڳیا۔ او فون تے وی ہر کہیں کوں ایہو آکھے ہا جو ہک ݙو کم پئے ڳئن، جھٻڄاں ملتے ہیں۔ پنجویں ستمبر کوں رخسانہ کاٹھیا میرݨ شاہ کوں چھیکڑی واری اکھیں بھال کے ݙٹھا تے وینٹی لیٹر تے لڳی ڳئی۔

اپݨے دوست اپݨے ہوسٹ مظفر عباس کوں اڄ اجازتاں ݙیو رب سوہݨے دے حوالے۔